Għabel kon għal Inselmulkom sinjuri u nilqawkom għal shooter tal-ħadd il-ħadd. il-weekend. It-tfal ma jkollhom skola, imma matul il-weekend jingħaqgħu homework, jew ħafna homework ikollhom. Issa bħalissa diskussjoni dwar dan il-homework għaddejja u għaddejja ġmiela x'hemm ġenituri li jaqblu miegħu, hemm ġenituri li ma jaqblux. Ma jaqblu miegħu għandli ma ma jaqblu, ġifieri hemm diskussjoni kbira wkoll. Iva. U fil-verità ir-reazzjonijiet tal-ġenituri d-dar hija pjuttost waħda differenti, x'inti jiddependi ħafna wkoll minnhom U aħna urukom ftit reazzjonijiet tal-ġenituri kif nimmaġinawhom.
Ħa nkunu qed nurukom sitwazzjonijiet differenti ftit estremi tal-homework. Jien ħa nkun il-missier li jitħassar it-tifel tiegħu fuq il-homework. Allora. Aw, sal. Abba, wasal.
Kif inti?
Għandek homework il-lum? Għandi, ma m'għandix x'abtit nagħmlu. M'għandek x'abtit nagħmlu, ma jimportax. Ħa niktiblek nota biex nġibu skuża, imma noqogħdu attenti x'issadna li mietet it-tija, in-nanna, il-ġara ħadet in-nar id-dar, iwa. Taf x'ngħidu? Illi serquna u serqu bil-kodba b'kollox u ma stajx tagħmel il-homework. Skin, murina, murina.
Aw, pa, wasalt. Għandek homework?
Għandi, ma għandix għabtit bħalna. Għandek xab tiktaf l-homework, ejja għanamluħa. Ma fiex, pa. Ma ta' fiex jibba naf skola, minn ta' fiex skola, ma sens komuni li tikollu. Mela, jekk għandek zewġ pulizija, u għaw erba koms, biex ikollhom indas, kemm irid ikollhom koms kull wieħed, jekk għazla.
Mela wieħed jieħu t-tnejn. U dewar ikollu wieħed u. Kull wieħed ikollu wieħed.
U da x'ħa nagħmlu bih da? X'taf x'ħa nagħmlu bih da? Ħallu ġek x'ħa nagħmlu bih da? Indaħħolu U l-homek jista' jagħti l-każ li jekk ċertu tensjoni fit-tfal u anke fil-familja ġenerali. Jista' jkun li forsi nagħmlu kif qalilna John Bandi li dak dejjem joqgħod fil-għoli l-aħħar period tal-iskola tal-klassi ma tkunx dik dak il-period biex jagħmlu l-homework fil-klassi, taħt l-attenzjoni tal-għalliema. Illi l-homework għandu jsir fl-aħħar siegħa. Taqbel magħha? Iktar milli jiena xi messaġġ. M'għandix tfal biex niġi nitħejjed minn dal-homework, imma inżilt daqsxejn sa l-iskola primarja, il-Mosta, u staqsejt daqsxejn lill-ġenituri x'jaħsbu. Oqom fil-ħodu kmini, ġejt hawnhekk. Għaddi, xbin, għaddi, għaddi. Sakemm eh, eh, ġenitur qed idaħlu tfal l-iskola eh, u se nistaqsihom daqsxejn x'jaħsbu fuq il-homework, jekk kollu homework. Iva. Tiddejja li jagħmel homework id-dar. Le, kollu refreshing tal-li għamil l-iskola. Bi mhux skariċ għalik. Le. Le, inti taqbel miegħu l-homework jew le. Ifimni, tajja pulea. Ħafna repetizzjoni tal-istess affarijiet idejquha. Issa hawn min qed jissuġġerixxi li l-aħħar siegħa l-iskola jagħmluha homework. Ideja tajba kieku.
Mhux għax jiġu lesti ndar, anke jekk fejn ma nkunx nista' ngħinha jien, għandha min jgħinha u jifhem aħjar minni. Dejjem hekk ngħidilha, ngħidilha jiena miskina il-mammi tiegħi la jaħfrilha kienet taf taqra, la kienet taf tikteb. U dejjem waħedna għamilna. Illum ovvjament naħseb għax qiegħed ix-xogħol ikun ieqos. Taħseb li wasal iż-żmien imma li forsi l-aħħar siegħa tal-iskola minflok jiġu bil-homework id-dar jitgħallmu. Mija fil-mija, mija fil-mija. Illum il-ħajja llum hija wis saret stressanti, il-ġenituri llum hemm il-bżonn li jaħdmu tnejn. Naqbel li jkollhom dik in-naqa' żgħira ħalli jibqgħu għaddejjin għax u anke aħna nkunu nafu kif huma sejrin ukoll. Sewwa, isu gauge għalik.
Dak li għalija mhux kulħadd jaħsibha l-istess. Thank you.
Thank you.
Barra li jekk alla ħares qatt b'xi mod ma tagħmilx il-homework li ma tagħmlux kollu, dik l-ansjeta li kienet taqbadni fil-klassi meta tit b'xi mod tajt li t-teacher. Għadni niftakarni dik l-ansjeta tuġu fija meta Kirkop! Fejn hu l-homework? Il-homework li suppost nagħmel. Il-homework dak li intik biex tagħmel id-dar għalhekk jismu homework ma jismu xi ħaġa oħra. Fejja! M'għamiltux. M'għamiltux. U għandek skuża Kirkop. Biex birak il-ħafna x'nagħmel. Ser u kien Mela ħa nara issa xi xi kollok għalfejn ma tagħmlu. Li kelli flashback ta' kif kien ħosni l-iskol. Insomma, sinjuri, dak kien kollox eh, dwar il-hower u aħna niltaqgħu għada.